דו פילסט אז דו ווערסט פארברענט מיט דיינע אויגן, דו פילסט ממש ביזי מיט נאכאמאל, דו האסט נישט קיין שמירת עיניים, דאס טוט וויי, באשעפער איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין א פלעינע איד, זיין א נארמאלע מענטש, העלף מיך באשעפער, זאג עס נאכאמאל ארויס, און נאכאמאל ארויס, און נאכאמאל ארויס, אזוי אז מען ווערט קאנעקטעד צום אייבערשטן, מען ווערט צוגעקלעבט צום אייבערשטן, א מענטש געוויינט זיך צו יעדע זאך, רעדט ער מיט די אייבערשטער, שטילערהייט, קיינער זעט עס נישט אינדרויסן, שטילערהייט, ער מאכט מיט די מויל, באשעפער העלף מיך, באשעפער העלף מיך, גייסט אהיים יעצט ביינאכט, ס'טוט זיך שוין יעצט אין אלע הייזער, וואו, מען מאכט פסח'דיג, רבונו של עולם, מען יאגט די קינדער פון דעם צימער צו דעם צימער, מען, די בחורים טרעפן זיך נישט אינ'ס פלאץ, ער ווייסט נישט וואו צו גיין, גיי נישט אריין דא, עפן נישט דא, קום נישט דא. מאך א תפילה פאר די גייסט אהיים, באשעפער העלף עס זאל זיין געשמאק אינדערהיים, באשעפער העלף עס זאל זיין רואיג אינדערהיים, באשעפער העלף עס זאל זיין שלום בית אינדערהיים, באשעפער העלף מיין טאטע מאמע זאלן קענען צושטעלן א שיינעם יום טוב, יעדע זאך בעט דעם אייבערשטן, קומסט דיך נישט אויס מיט דיינע עלטערן, בעט די אייבערשטער, ביים אייבערשטן איז אלץ שייך, מיט תפילה קען מען אלעס פועל'ן, מיט תפילה קען מען אלעס פועל'ן, אז מען לערנט אז מען הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, האסט א מעסער, האסט א מעסער אין דיין הענט, און דו קענסט שניידן אין שטיקער, ווי מהראש פלעגט זאגן, אז פארוואס איז די יצר הרע אזוי ברוגז אויף אים, מהראש האט אזוי סאך מיטגעמאכט אין לעבן, פשי, וואס די וויפל ווערט יעצט געוואר אלץ וואס די מענטש איז דורך אין לעבן, און מען האט עס גארנישט געקענט דערקענען פון אים פון אינדרויסן, מהראש פלעגט אראפקומען צום שי ת מיט אזא שמייכל און מחזק זיין, און ווען ער האט געזען א בחור אדער א אינגערמאן וואס איז נישט אזוי פרייליך פלעגט ער אים געבן א צי די נאז, נו! וואס ביסטו נישט פרייליך? כאילו איר האט אויסגעקוקט ווי די פרייליכסטע מענטש, אז דער מענטש האט גארנישט אין לעבן קיין פראבלעמען. מרש געזאגט אסאך מאל פארוואס די יצר הרע האט זיך גענומען אויף אים, זאגט ער אזוי, די יצר הרע איז א גרויסער מענטש, יא פון דא ביז די הימל, א דזשייענט, האט ריזיגע טאשן, ער כאפט אריין בחורים אין זיין טאש, מרש געזאגט עס אמאל פלעגט ער עס זאגן, כאפט אריין פילט אן די טאש מיט בחורים. יא, אלע בחורים זענען שוין אין מיין טאש, אלע זינדיגן, אלע פאלן דורך. און מוהראש קומט און טיילט אויס קליינע מעשה'לעך. פאר יעדע בחור'ל באקומט א מעשה'ל אין טאש, איך בין טאקע אין די סמך מם, ער האט מיך אריינגעכאפט, מיט אלע מיינע פראבלעמען, מיט אלע מיינע דורכפעלער, און פלוצלינג הייבט מען אן שטעכן. שטעל דיך פאר, יעדער געט א שטעך, א שטעך, א ציפ. הא! ער הייבט אן טאנצן, ער הייבט אן טאנצן, ביז ער ווערט געוואר אז דא דא איינער וואס טיילט אויס מעסערלעך פאר בחורים, ער טיילט אויס משניות פאר בחורים, ער לערנט אויס בחורים רעדן צום אייבערשטן, אפילו ליגט שוין אין די סמך מם'ס הויזן, ביסט שוין אין זיין טאש, געב מיר א בייס, געב א, זאג א ווארט פאר די אייבערשטער, בוינו של עולם העלף מיך, אוודאי ווערט ער גערעגט, וועגן דעם ווערט ער גערעגט, וועגן דעם איז ער געווען אזוי גערעגט אויף מהרש ל, דער רבי פארציילט אין סיפורי המעשיות אז פאר ער געבוירן געווארן, פאר דער רבי איז אראפגעקומען אויף די וועלט, האט דער סמך מם געשריגן צום אייבערשטן, אויב דער רבי ווערט געבוירן, פארוואס האסטו מיך באשאפן? פארוואס האסטו מיך באשאפן? וואס איז זיין דזשאב פון די יצר הרע? צוברעכן מענטשן, אריינברענגען מענטשן אין קאפ זיי זאלן וויסן דו ביסט שוין פארפאלן! דא קומט א רבי וואס ער גייט זאגן פאר יעדן איינעם ס'איז נישט אמת, ביסט נישט פארפאלן, אבער כ'האב דיך געטון דאס און דאס, ביסט נישט פארפאלן, פארפאלן ביסטו נישט! יעדער קען אנהייבן פון דאס ניי, יעדער קען זיין אן ערליכע איד. האט ער געשריגן צום אייבערשטן באשעפער, רבונו של עולם אז דו באשאפסט דעם רבינ'ס נשמה פארוואס באשאפסטו מיך? האט מען אים געזאגט, דאס איז, דאס מוז זיין, דער רבינ'ס נשמה מוז אראפקומען, דו גיי גיב דיך א עצה, האט ער זיך א עצה געגעבן, ער גייט לאכן, קיצור אזוי לאכט ער אפ, פונעם רעבין האט ער געלאכט, און פון ר' נתן האט ער געלאכט, און פון מוהראש האט ער געלאכט, אזוי געלאכט און געלאכט און געלאכט און געלאכט און. אבער למעשה האט מוהרא ש אויסגעלערנט, קענסט רעדן צום אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן, ס'האט מיך נעבעך זיך אריינגעכאפט אין טאש, געב א בייס, געב מיר א שטעך, געב מיר א ציפ, געב מיר א ציפ. מוהרא ש האט געזאגט ביים שיעור אמאל זייער שיין, זאגט ער אזוי, א מענטש זינדיגט, א מענטש זינדיגט אין פגם הברית, יעדע באשאפטער נעבעך, מלאכים מלאכים, שווארצע מלאכים, שדים, און די אלע מלאכים קומען און זיי שלאגן זיך מיטן מענטש, זיי זענען מקטרג אויבן, א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל, קומען צו גיין מחנות מחנות טויזענטער טויזענטער שווארצע מלאכים און זיי פראטעסטירן קעגן דעם מענטש, דער מענטש איז א שייגעץ, דער מענטש איז א שייגעץ, שוין, מען פירט אריין דעם מענטש אין גיהנום. זאגט מהרש, וואס טוט זיך אבער האט דער בחור געהאט שכל, ער האט געוואוסט פון רעדן, און נאכדעם וואס ער איז אראפגעפאלן האט ער געזאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם איך וויל עס נישט טון, זיי מיר מוחל, איך טו תשובה, איך גיי עס נישט טון, ער נעמט א משניות, זאגט משניות, האט אראפגעהאקט א הענט פון דעם מלאך.

נעם א משניות, זעץ זיך אוועק אין א בית מדרש, זעץ זיך אוועק אינדערהיים אויפן קאוטש, נאך א פרק משניות, נאך א פרק משניות, נאך א פרק משניות. דאס מאכט געלעמט אלע מלאכים, אלע שדים, אלע יא, שרייטס, פארפירטס, ס'וועט גארנישט העלפן, ס'וועט גארנישט העלפן, איך האב די משניות, איך האב די זאך פון רעדן צום אייבערשטן,